biake bia bia bono ase baria motorigereretie naboigo ogotobwata goetera ase enchera yaa YouTube, enchera ya online, naende onsi ase otobwate korwa iga, bwairire, bwakire, na igaa igo ndamanywa na omosubati oyo abanto mbamomanyeti bamaete eriogi ase eredio, lakini mbana komorora one on one. Bono toikaranse igaa egetugi igoro, toikaranse egetugi.

Mhm. yes Eh, ehe yaba. so Ninche oyo. nere oyo Mm. naende eke engwerogore principal E principle ye misa. yemisa Yaba. aka vatican Style. oh yes amarita yonsi Abayonsi pi. Naende Yes. goma kena are ntigete siko. narotigete isiko Eh. very good Yaba. so nkang'ai Inka. eh Inka boiborwa. mm, Igera ase akorokwa mochenwa. mochenwa mochene ekero gwaikire emetamaiywa

Eba. Okorika kabisa egetabu, Egetabu. ogoadvise abanto obatebi ng'a ekero otaete oboraria, Mhm. ebinto nabi ebi ebi otakeire gokora. Ng'aki Eba. esafari yao yabeire y'oboraria? Eh, egento ndatebe, eh, Yes. of course oboraria mbobwate ebinto ebinge ndakwana, lakini ase ase ogotaka koba omweng'e, Yes. oboraria obotagete okoirwa, Ehe. obe omwekei, Yes. omoigweri, Yes. naende ogotegerera, Ehe. naende ase bionsi Yes. obogoete Nyasae, Ehe. ogosika abanene Yes. baria bagotenenerete, naende Ehe. osike na Nyasae. Aha. Yoka iga esabari yago eko ekoba Ekoba eng'ororo. eng'ororo okogenda kogenda. Ah. Nyasae onya kogokini rioka rioka. Yes. Eh. Bono totebie ng'aki emisiri okorayereta, Mhm. emise ng'aki ogokora. Igo okogenda aria, ng'a- igo bagochia estudio, Mhm. ekero intwe togochia gotegerera egesa twaigwa, Emisa. emisa egendererete. Yaani toroche ng'a kera egento gokere buna riria tore ekanisa ime.

Bono nkanyora ng'a toisa gokora igo, bonsi banyorire enchera y'okonyora emisa, Vatican Style. Eki- Vatican. Eki ekora koyeroka Vatican Style, Yes. ase erita eria Vatican Style ndayerusi- ndarieruseti, Yes, eh. ase eng'encho echi- egocha chinsa chia mogoroba. Oh. Aria Vatican, Yes. emisa egokorwa marogoba botambe, Mhm. naende yakorwa na amaabera. Ame. Oh. Bono naki ngoyerokera Vatican style. Yes. Yebo. Ah, okay. Eh. Bono um, Janet abanto mbaborie e, e, e, program ere gwacha korenta bwango iga Mm. egokwanera igoro yo obwene Mhm. tobarwanere banyore obwene bwabo Endorero. endorero yes Yebo. Ng'aki- ng'aki okonyora chistori chekora ebinto ebinge ogokwana mbiri bire ase ekenyoro Mhm. abanto omong'ina ounererigwe oborimo bwaye Mhm. abana chintakana mbari konyora bwene bwabo Mhm. Ng'a- ng'aki ogokora kwanyora chistori chinga buna echi niko okogenda ororo kwa record Mhm. egekogera aigo tokoigwa abanto bagokwana kabisa kwarora ng'a nguru ekenyoro kabisa Mm. yes E- ekero nachagete twaume twakarasete na abanene baito yes baba oino yes nana ehe togaikaransa togakwana yes because tokanyora na amang'ana akunete abanto ase ebinyoro bito Mhm. naende naganeirie gokwanenwa yes Eh, ritang'ani Mhm. igo estory neri yakoretwe ekerambauti yes eganguna

Bono abwo nabatebi ng'a sore tema business ase ang'ao. Twarosire Janet ochiire igo taiyo, igo bono. Bono Janet achiete. Achiete. Okay. Ngento keria bwanchete kabisa keria ogocha kwagoka free time yago. Ekero nde free, mono mono igo ngotegerera amatera.

Eh, ndatebe ng'a egesa Eh. nere station nakorire egasi Yes. yang'eire ribaga riogo Yes. riokogari riokorengereria kwane Eh, Eh, eh, bono. Yes. Our relations nabo Yes. enchera nkorelate nabere challenge Yes. na colleagues Mhm. both ase okomenya Yes. na gokora egasi Ehe. na kwegendereria Yes. Eh, bono. Aha. Mm. So abanto mbariga abatagete koba abara. aria, Mhm. oyo obo- omorigereria iga are omotebi ng'a onye igotete koba omoraria, Ehe. e- e- aye buna bono kwarigereiri iga, ebinto Oyo. biria otakeire o- e- ekemo- Ujumbe. ekemo bibere bitato iga, Eh. biria aragende kamaete koba omoraria, Eh, bono. ekero tokore. Onye gotete koba omoraria, Yes. goika obe omonto bw'okwerwa, Mhm. obe omoremereria, Mhm. omoigweri, Yes. naende ogosaba, Mhm. naende omwekei. Ehe. Utaenda mbali sana. Wow. Eh, bono. Ebinto ebio, Mhm. oise kobibwata, Mhm. kwabeire omoraria omonyangongo. Igo.